Beth sy'n gwneud chwareli llechi rhy fach a blaen y cwm yn wahanol i chwareli llechi eraill y diwydiant, meddech chi? Wel, roedd inclein allan o chwarel ar gyfer cynych gorffeniedig yn mynd i fyny yn hytrach nag i lawr. Doedd y dull inclein cytbwys traddodiadol, lle y byddai'r wagenni llechi llawn yn codi'r wagenni gwag i fyny'r inclein, ddim yn bosibl, felly roedd rhaid i'n meddwl am ateb gwahanol, sef codi peiriant du mawr i bwerau ein clein o'r gwaelod gyda'r wifren gludo yn mynd o amgylch yr olwyn bwli ar y top. Roedd y peiriant du yma hefyd yn pweru peiriannau chwarel ar ein cleiniau dan ddaear. Mae'r adfeillion y peiriant du yn nodweddion nodedig. o'r chwarel gyda siynau hir yn dal yn olygfa ddiwariol. Dechreuwyd chwarela yn yr ardal hon ddechrau bedwar ganrif ar bymtheg, ond ar safle ychydig i'r dde o'r prif weithfeydd diweddarach, datblygodd yr ardal hon i chwarel ddofn sydd yn erbyn heddiw dan ddŵr. Dihysbyseddwyd y rhan hon o'r chwarel yn yr un wyth 1980au a throsglwyddid y gwaith i'r safle newydd a ddechreuwyd chwarae la yn yr 1860au. Datblygwyd y chwarel hon helaeth o dan y ddaear hyd nes bod wyth lefel iddi. Draenwyd gweithfeydd tanddaearol drwy ddilenni 350 troedfedd o dan y wyneb, gyda'r twnnel wedyn yn dod allan o'r ochr cwmpen machnol. Mae'r mynedfa twnnel draenio i'w gweld o hyd pan agorodd y chwarel yn gyntaf, cludwyd y llechi i lawr ar gefn geffyl i gwmpen machnol ac yna at y cei ar afon Conwy yn Nghaerdydd. Yn ddiweddarach cafodd y cynnyrch gorffeniedig ei gludo allan i'r cyfeiriad arall, ond o amgylch Manod Mawr ac i lawr afon Dwy Rhyd islaw Faen Twrog. Agorodd Tramporth Rhiw Bach yn 1863 a bu iddi chwyldroi trefyniadau cludiant a chwarel. Ar ôl agor glanfa ym Mhorth Madoc cludwyd yr holl llechi ar hyd y dramffordd ac i lawr Rheilffordd Ffestiniog. Yn 1958 dechreuodd y chwarel ddefnyddio'r cil, cilfydd cyfnewid ym Mhîn Ffordd i drosglwyddo eu cynnyrch i rhwydwaith rheilffyrdd cenedlaethol. Hon oedd un o'r chwareli mwyaf anghysbell y diwydiant, a, pha, a phan oedd y tywydd yn arw yn aml iawn, byddai'r chwarel allan o gyrraedd pawb yn dyddiadau bo'i gilydd. Dyma pam bod gwasgariad o anheddau yn debyg iawn i bentref. Ar un adeg roedd yr adfeilion a welwch chi heddiw yn dal i deuluoedd yn siop a thu ysgol, yn ogystal â thai ar gyfer chwarelwyr di-briod. Er bod dy chwarel meddiannau safle go fawr, doedd yr albwm blynyddol byth bron yn fwy na chwech mil tunnell ac yn aml iawn roedd yn rhaid cau'r chwarel am gyfnodau hir. Yn 1934 gafodd yr ardal gyflenwad trydan a bu ei hun leddfu rhywfaint ar galedi pres presennolwyr y lleoliad anghysbyseb. Anghybeseb. Roedd yr chwaraewr olaf yn dal yn byw yn ar y safle ac mae'n debyg mai hon oedd y chwarel olaf lle roedd yr arfer hon yn dal yn bodoli. Tagwyd y chwarel yn 1951 a tynnyddiwyd yr holl beiriannau.